Medat khuapi ah ICC nih pehtlai in bom an thlak, inn zong an khangh. Chinram Medat khuapi chungah Chin Brotherhood le ṭangṭi phu hna nih kahdohnak pehtlai in an kalpi cuahmah i sac ralhrang lei nih November ni hlei sarih zing zongah Y12 vanlawng pawl in pehtlai in bom an thlak pinah innlo zong an khangh ṭhan kong theih a si. sac ralhrang nih Y12 vanlawng in

Cu pinah zing suimilam pakhat hrawngah Khalaya zanhnih sawmsarih pali ummi sac ralhrang pawl nih mengthum lam ṭhenum tualchungmi hna inn zong an khanghpiak ṭhan hna nain kahdohnak a fah liopi a si caah inn zeizat a kangh ti cu fiang tein theih khawh a si rih lo tiah tualchungmi nih an chim. Chinmi pakhat tal in minung pathum cu rithaisi Vingrang he Aizawl khuapi ah an tlaih hna. Mizoram ramkulh Aizawl khuapi ah Chinram Falam pengmi pakhat tal in pathum cu a luancia November ni hleili ah khan rithaisi Vingrang gram sawmnga nga ritmi rupi sing sawmthum le singa thong sawm sarih thongngaman he an tlaih hna tiah Mizoram thawngzamhnak nih an langhter. Assam Rifle le rithaisii a dohtu phu hna nih ahlankan in thawng pek cia an si bantuk in Aizawl khuapi electric sang ah checkhlatnak an tuah i minung pathum cu rithaisii bingrang he an tlaih hna tiah theih a si. Rithaisii bingrang he tlaih a tongmi hna cu Chinram Falam peng

Thahra chungah Mizoram ramkulh ah kum hleikua in kum sawmnga pahnih kar pa sawmnga thum le nu pariat tiin minung sawmruk khat cu rithaisi tong ruangah an nunnak a liam tiah Mizoram cozah nih an langhter. Momo peng Khrihfa biakinn ah ACC nih bom an thlak i Ngakchia pasarih tal in minung pahra an thi, sawmthum leng hliam an tuar. Kachin ramkulh mobile peng ah ralhrial hna an i dornak Khrihfa biakinn cu sac ralhrang nih bom an thlak ruangah ngakchia pasarih tal in tualchungmi pahra an nunnak a liam i minung sawmthum leng nih hliamhma an tuar, tiah KIA thonglaknak hrampi le tualchungmi nih an chim. November ni hlei nga zanlei suimilam pali tluk ah Bomo peng Konglo khua um ralhrial hna an i dornak Khrihfa biakinn cu SS ralhrang nih kahdohnak um loin raltuknak vanlawng pakhat in bom lunghni an thlak ruangah ngakchia pasarih tal in tualchungmi pasra an nunnak a liam i cazin an lak khawhmi ah minung sawmthum lengmi hliamhma an tuar tiah tualchungmi nih an chim. KIA thawnglaaknak hrampi zong nih SAC ralhrang bawmthlakmi ruangah ngakchia hna tel in tualchungmi a bu in an nunnak a liam tiin an fehter i hliamhma tuarmi hna lakah a fak deuhmi zong an um caah nunnak liammi an karh kho tiah a chim ve. Nunnak liammi hna cu a luancia November ni hleiruk ni ah khan tlamtling tein an vui hna tiah tualchungmi nih an chim. Pale peng ah SAC nih drone in bomb an thlak i tual chung i pahnih hliamhma an tuar. Sagaing ramṭhen Kale peng Cikung Cikhua cu a luancia November ni hleili ah SAC ralhrang nih drone in bomb an thlak ruangah ngakchia pakhat tal in tual chungmi pahnih nih hliamhma an tuar tiah theih a si. Kale khuapi pawng um Technological University ah Umhmun khuarmi sac ralhrang pawl nih rawn in bomb an thlak hi a si i kum sarih ngakchia pakhat le kum sawmli hrawng a simi a pa nih hliamhma an tuar tiah tualchungmi nih an chim. sac ralhrang nih rawn in bomb an thlakmi lungli cu khuachung ah tla in puahkehnak a chuah ruangah Ngakchia cu a leng ah a khen i a pa cu a lu ah a khen. An pafa in hliamhma an tuar tiah Cikung Cikhuami pakhat nih a chim. Cikung Cikhua i sac ralhrang nih drone in bomb an thlak hnu ah Kalay khuapi pawng um Technological University ah um hmun khuarmi sac ralhrang pawl cu dohthlennak hriamtlai phu hna nih November ni hleili ahcun drone in bomb an thlak hnawh ve hna tiah theih a si. Thla luancia November ni sarih ni zongah Kale peng in Kalewa lampi ah rallam chialmi sac ralhrang pawl citmi mawtaw pakhat cu tualchung hriamtlai phu hna nih bom puahhnawh in an kahdoh hna caah officer pakhat tal in sac ralhrang pakua an thi tiah theih a si. Nakchaw khuapi kahdohnak kha Major le Captain tal in sac zeimawzat an thi i minung pali an tlaih hna, hriamnam tam ngai an lak. Shan ramkulh Nakchaw khuapi kahdohnak ah Khamaya zahnih hleithum battalion commander, Major le Captain tal in sac ralhrang zeimawzat an thi i minung pali an tlaih hna pinah hriamnam tam ngai zong an lak kong TNLA nih an chim. November ni hleiruk ah Nangchaw khuapi hrambunh, ṭamkhan miakpi sakhan zathum sawmngali le zakua pahnih sakhan ah Taang ralkap TNLA le sac ralhrang kar ah kahdohnak a faak tiah theih a si. Kahdohnak ah division hleikhat, Khamaya zarhhnih hleithum battalion commander Media le captain tal in sac ralhrang zeimawzat an thi i minung pali an tlaih hna pinah hriamnam tam ngai zong DNLA nih an lak chih tiah theih a si. Nangchu khuapi ah a ummi miakpi sakhan Pumhak khawhnak dingah Shan ramkulh thlanglei Yatsau Choku khua in ISIS ralhrang nih thazaang an chap i vanlawng in hriamnam an thlak hna pinah kahdohnak a um lonak hmun zongah vanlawng le hriangman in kahdohnak an tuah tiah TNLA nih an chim. Samu khuapi ah Russia la timmi mino pathum Pyusawhti nih an tlaihkhih hna. Sagaing ramṭhen Tamu khuapi in a rak chuakmi nu pahnih le pa pakhat cu sac ralhrang kuttang Pyusawhti nih an tlaihkhih hna, tiah tualchung mi nih an chim. Thonghnih kul le li November ni hleithum ah Mino pathum cu Ṭamu khuapi chungin an rak chuah leiah an tlaihkhih hna tiah theih a si. Khuapi chuahtak in hmunhimnak ah zama timmi an si hna tiah Ṭamu tualchungmi nih an chim. Cu bantuk ṭhiam in October ni kul zan zongah Ṭamu khuapi chungah tualchungmi kulhnak tlawm lo sac ralhrang le Pyusawhṭhi fonh nih an tlaihkhih hna tiah theih chih a si.

Myanmar Commercial Bank Security Force an kah hna i ralhrang lei officer pakhat darchih in ralhruk an thi, tiah tualchung thawnglaaknak hrampi nih a chim. Thonghnih kul le li November ni hleili chun suimiallam hleihnih le sawmthum nga tluk ah Yangon khuapi luhnak lam a khamtu sac ralhrang kuttang hriamngan phu tampi hna umnak chegeih cu dohthlennak hriamtlai phu cheukhat nih luhhnawh in an kah i palik officer talchih in panga an thi tiah theih a si. sac ralhrang thazaang sawmnga lengtluk umnak chegeih a hnu le hmai in kan kulh i kan kah khuapi luhnak chegeih in palik le sac ralhrang nih tualchungmi phungning loin tangka an hal tawn hna tiah tualchung thawng langhnak hrampi nih a chim. Cupinah November na hlei nga ah Yangon-ri thaisi buaipi tu palik sakhan le sac ralhrang kuttang Myanmar Commercial Bank Security Force an kah hna i palik pakhat a thi tiah theih a si. sac ralhrang thazaang chap in Yangon khuapi ah rallam sial ding in timhlamhnak an ngei tiah theih chih a si. Mekung um Myatengṭan pagoda ah umhmun khuarmi ICC luhhnawh in an kah hna i panga an thi. Sagaing ramṭhen Sagaing peng Mekung hmunhma um Myatengṭan pagoda ah umhmun khuarmi ICC ralhrang luhhnawh in an kah hna i panga an thi tiah Eagle Revolution Force local chung in Pu Nalteza nih a chim. Thonghnih kul le li November ni hlei nga Jing Sui Mil Lam pahra tluk ah Sagaing peng Minguan hmunhma um Myahteng dam Pagoda ah Unghmun khuarmi ICC ralhrang pawl cu dohthlannak hriamtlai phu nih lu hnu in an kah hna tiah theih a si. ICC ralhrang pawl Unghmun khuarnak Myahtengdang Pagoda pawng tiang dothlennak hriamtlai phu nih luhnawi in minute sawmthum tluk an kah hna i ralhrang panga mithmuh ah an thi, midang pasarih nak tlawm lo nih hliam an tuar tiah Eagle Revolution Force local chung in Colonel Teza nih a chim. Kahdohnak ah aa telmi dothlennak hriamtlai tangṭi phu hna cu Eagle Revolution Force ERF, Kim Pakapha le ufanh dang hna an si. Mike Tyson le Jeff Paul an i thongnak ah Mike Tyson a sung. Vawleicung boxing thong ah minthang pakhat simi Mike Tyson le YouTuber ah minthang a si hnu in boxing lei ah a hung i mermi Jeff Paul cu November ni hleiruk zing ah an i thong i rangriat tiang an i thongh hnu ah Jeff Paul nih mark in a tei. Mike Tyson kum sawmnga pariat cu Tutan he boxing voisawmnga pasarih aa thawknak ah voisawmnga teinak a hmu i voisawmni pali cu knockout in a tei hna i voi sarih a sung. Jack Hall kum kul le kum sarih cu tutan he hin boxing voi hleikhat aa thawknak ah voi hra teinak a hmu i voi khat a sung ve tiah theih si. India chaklei hmun ram ah sii-inn a tlang i bawhte pahra nunnak a liam. Midang hleiruk nih hliam an tuar. India ram chaklei um sii-inn pakhat ah meikanghnak a chuak i bawhte pahra nak tlawm lo an nunnak a liam tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Sii-inn chung um oxygen thazaang santernak ah hmanmi seh thilri, meihri a chiat ruangah a si tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Hi kong he pehtlai in India Prime Minister Modi nih mizapi sinah a ngaihchiatnak kong a langhter. Ngakchia ruak pathum hi ho an si thleidan khawh an si rih lo tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Hi kong he pehtlai in Deputy Chief Minister nih a luancia February thla ah sin zohfelnak ṭha tein kan tuah ko tiah a chim. A luancia meithla chung zongah Delhi Private Infant Care Hospital ah meikanghnak a rak chuak i ngakchia paruk an nunnak a liam tiah an langhter chih.